है करिया कामर दारू कतऽ नुका के रखने छी से कहीं जल्दी जहरीला शराब बेचे के जुर्म में तोरा फांसी के सजा देल जेतो ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बिहार सरकार से नीतीश कुमार के कहनाम छैन जे दारू पीब तऽ मरबे न करब ताहि दुआरे आब दारू छोड़िकऽ चीलम आ गांजा पेनाइ शुरू कयल जाय श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार पुलिस के देल गेल निर्देश समस्त दारू पिया करके दारू छोड़बा चीलम के आदत लगवायल जाय एहि बात के विपक्ष के लोग खूब विरोध कर रहल छै मुदा आय विधानसभा में सरकार संगे मारपीट भेला के बाद बीड़ी पर बात फाइनल भेल धौ बिहार राज्य में बड़का नौटंकी भऽ रहल छै बंद कर टीवी यार दिमाग खराब भऽ रहल अछि भाई केहन केहन न्यूज एंकर सब जे छै से आबि गेलै यार रे बचल खसुआ करिया अगर पूरा बिना न्यूज देखने बंद केले तऽ मूड़ी मचोड़ देबो शरद हुए एखन आधा घंटा के विश्लेषण बचले छे बैस चुपचाप देख पूरा न्यूज बैस अरे भैया आब सबटा पूरा न्यूज तोरा देखे पड़तौ बड बदमाश न्यूज एंकर छै किया से काल्हि भुलिया अहिना चले टीवी न्यूज में बंद कऽ देलकै टीवी से निकलि कऽ न्यूज वाली टीवी में हाथ निकालि कऽ तेना मरलकै तो भोलिया के आधा घंटा तक होश नहीं अलै रौ बॉय सुन लेली सुन लेली ना आप चुपचाप बैस आधा घंटा के न्यूज के विश्लेषण सुन वाह आई बिल्कुल सही समय पर लाइन काटले हुए नहीं तो फिर प्लान लो लेते परसुए जना यार पता नहीं केना टीवी में से देख ले छे परसुओ जना प्लान लो लेते मतलब की भेलै परसू परसू चैनल चेंज करऽ लगलियै या न्यूज एंकर जे छै से टी वी मे जे छै से रहै न्यूज पढ़ैत तऽ हम जे छै से चैनल चेंज करऽ लगलियै से की कहियौ टी वी मे सँ हाथ निकालि कऽ तेना कऽ ठोठ चपलक हमरा हमरा तऽ बुझायल जे प्राण छुटि गेल हमर मुदा फेर हाथ पैर हिलेलियै तऽ पता चलल कि जिन्दा छी भाय यार पता नहि केना टी वी मे सँ देख लै छै यार मर मर कऽ छुटै छै तेहन न्यूज एंकर सब भऽ गेलै आइ काल्हि से चप्पा छान मारू चप्पा चप्पा कतौ ने कतौ जहरीला शराब भेटबे करत ई छौड़ा के घर में रौ भाई भाई अरे भाई अहाँ सबके छियै ना केना घर में घुसल चलि जा रहल छी यार प्राइवेट प्रॉपर्टी छै यार बजर खसुआ आँखि छौ कि बट्टम बिहार पुलिस के वर्दी पहिरने छियै तऽ बिहारे पुलिस रहबै ने रे पाँच पैकेट है करिया कामर दारू कतऽ नुका के रखने छी से कहीं जल्दी जहरीला शराब बेचे के जुर्म में तोरा फांसी के सजा दिल जेतो अरे भाई लेकिन हम जहरीला शराब बेचे ही कहाँ छी यार बल्कि तो हम तो कोनो शराब तराब के धंधा करते नहीं छी यार हम तो मासूम आदमी छी यार तऽ तहन के बेचै छै से कह जल्दी यार देखियो जत तक हमरा पता अछि एहि रघुनी देहट गाम में तऽ जहरीला शराब के कारोबार तऽ सिर्फ एक आदमी करे छै तऽ तहन के करै छै से कह ई ठकबा नहीं है ठकबा ओकरे घर वाली जहिया से उड़हर के भाग गेलिए ने तहिया से सार सब साइर सब सने तीनू साइर सब सने मिल कऽ आ दारू के धंधा पर उतरि गेलैया जे छै से ओकरा अरेस्ट करू अहाँ सब सर खुलेआम दारू जे छै से बेच रहल छै यार ओकरा हम सब अरेस्ट नहीं कर सके छिए ना यार वो से किया वो थाना में टाइम पर घूस पहुंचा दे छै यार एत तक कि थाना में दारू सेहो पहुंचा दे छै समय समय पर रौ बॉय लुट्टी सरकार के तऽ सख्त निर्देश छै जे सब टाइम पर पाय आ दारू पहुंचा रहल छै ओकरा सबके हाथो नहि लगेबाक छै चाहे सार सब शराब में शिलाजीत मिला के किया ने बेच दे रे भाई तहाँ निर्दोष आदमी सबके पकड़ भाई हमारा घर पूरा घर छानि लिअ अहाँ जे छै से हमरा घरमे सिर्फ मार भातके अलावा अहाँके कतहु दारू तारू किछु नहि भेटत यार हम दारू मासूम आदमी छी यार ककरो ने ककरो पकड़ कऽ थानामे बन्द करहे पड़तै ने यार हमरो सबके जवाब देबऽ पड़ै छै ने सरकारके अरे लेकिन हमरा घरमे मार भातके अलावा अहाँके किछु नहि भेटत बार बार हम इएह समझा रहल छी यार कहियो कालके तऽ ओहो मार भात नहि भेटैत रहै छै यार तऽ गायके सङ्गे सानी खाय पड़ैया की काहू एगो काज कर कोन काज जहरीला शराब बेचे के जुर्म कबूल कर ले तब बच जेबे मीडिया के सामने तू ई बात कबूल कर त तोरे फायदा छो नहीं कबूल केलौं तो नहीं कबूल केलौं तो तहन त सीधे एनकाउंटर आगे जो कबूल को ले लिए जुर्म तहन तहन त उम्र कैद के लेल कोशिश करबो जे फांसी नहीं पड़ो राउ पाए हे भगवान आइ हमरा बचा लिअ यार ई सब मंगनी में मारल जाए ई जे छै से कतऽ फंस गेलहुँ सार के बिहार में तऽ कोनो कानून व्यवस्था नाम के चीजे नहि छै हे भगवान आब अहीं बचाएब हमरा यौ इंस्पेक्टर साहब यौ इंस्पेक्टर साहब अहाँ अत्ता छियै हाँ तऽ अत्ता नहि रहबै तऽ आओर कतऽ रहबै अहाँ सब अत्ता दारू आ तारी ताकि रहल छी आ ओतऽ बिहार पुलिस संगे यूपी पुलिस के मारपीट भऽ गेलै यार राउ बहन फेर से मारि भऽ गेलै एह डीआईजी साहब के तऽ यूपी पुलिस के जवान सब पीठ तोड़ देलकैन हैं बेचारा के डीआईजी साहब तऽ और रोज रोज मारि खा कऽ आबि जाइ छथिन यार यूपी पुलिस सँ बिहार पुलिस के नाम बदनाम कऽ देने छथिन यार की भेल रहै से मारि पीट खा मारि खा गेलखिन अरे दारू वाला ट्रक के पीछा करैत करैत यूपी पहुंच गेलखिन त यूपी पुलिस सब पियक्कर बुझ क हिनके पीट देलकन यार आ दारू वाला ट्रक ल क भाग गेले यूपी पिल- पुलिस सब पियक्कर बुझ लेलकन से किया यो अरे डीआईजी साहब बिहार में दारू पीवे वाला के पकड़ेत पकड़ेत अपने दारू पियक्कर बन गेलखिन यार एक दिन मूर्ख मंत्री श्री लुटिस कुमार संगे सीधे मारपीट भ गेल रहन डीआईजी साहब के रौआ से किया यौ मूर्ख मंत्री जी चीलम के शौकीन आ ई दारू के मूर्ख मंत्री जी हिनका चीलम के ऑफर केलखिन त ई ठुकरा देलखिन वएह पर झोटा झोटोबल भ गेलन दुनू आदमी के तहन मार छुटले छुटले कोना मारि पीट फेर विपक्षी नेता सब मिल क मारि छोड़ेलकै न यार तहने न बाद में वह विपक्षी नेता सब संगे मुख्यमंत्री जी गठबंधन क लेलखिन पलट क हाँ तऽ अहाँ सब एतऽ की कऽ रहल छी जल्दी निकलू नहि तऽ योगी जी के पुलिस गैंगस्टर बुझि कऽ आ जे छै से गाड़ी पलटा देतनि डीआईजी साहब के बाद में लैत रहब फेर मंगनी में बिहार के बदनामी भऽ जायत जल्दी निकलू जल्दी निकलू दारू तारू बाद में ताकि लेब सही में यूपी पुलिस के कोनो भरोसा ने कखन गौरी पलटा देते चले चलू सब आदमी अतः से ए, बगरा क्या गो दारू के डिब्बा बचल छौ पांच पैकेट देसी दारू बचल छै रो भैया आइ रात तक ओहो बिका जेते आइ साँझ तक ओहो निकालिए दी हैं नहीं तो ई फेर पुलिस सब आबि जेतो आ सुन एहि बेर आब घर में ने दारू रखबाक छै यार आइ आब से दोसर ठमा रखबाक छै दारू सार के दारुओ बेच ले छियै पुलिस वाला सबके कमीशनो नहि दै छियै सार ठकवा सब दारू बेचै छै तऽ ओकरा सबके कमीशन देबऽ पड़ै छै बिहार के पुलिस सही में बेवकूफ छै बिहार पुलिस के केना बेवकूफ बनेलियै देखली